Рецторын биһи бүгүн буоллаҕына эһиэхэнаан таҥа рубрика арыйдыбыт. Онтукабытын билиһиннэриэхпитин баҕарабыт. Бу рубрикабыт, студиябыт барыта саҥа. Бу манна буолана биһи студиябытыгар ыалдьыттары ыҥырыахпыт, онно аста астыахпыт, уһаныахпыт даҕаны, иистэниэхпит даҕаны кэпсэтиэхпит даҕаны һэ а, бүгүн биһуоны биһи биир идэлээхпитин а, эбиэкки олох бэрт ыксалынан хомулламмыт э, тутан ыллыбыт Василий Тимофеевы а, Вася буоллаҕына биһи биир идэлээхпит а, биһиэхэ общественный корреспондент буолар уонна отто поэт уонна кыраайы үөрдээччи Вася хайа туохунун куота туох илиубахан хайдах хаҥа дьылы көрсөөрү бэлэмнэнэ сылдьаҕын кэминэн тахайдах түбэһэринэн баран иһи болар аадьы Эр да бүгүн э, туох астыыбыт диэн буолла дии. Мгм. Эт. Эт ыһаарылыахпыт уонна тун уратыта диэн мин өйдөбүпүнэн э, брусничнай соустаах диэн буолар да. Отон, отоннон соус оҥоробут Аһа, отонунан диye. соус оҥоруохпут. Мгм, Аһа, дьэ, уратыта Соя оннук быспыт баар. буолуо. Аһа. Ана хата дии. Ынах эти, аһа, ынах эти.

хайдах ылааһын эрий атын хайдах ыл бэйэн бэйэҕэр үлэҕэр дьиэ кэргэҥҥэр үлэҕэ хамнаска то барыта тэҥҥэ кэминэн буолар үчүгэй клевическэй музейга экскурсоводтуубун оннук билэрин курдук кэһэ дьарый музейга дьон сэргиэсэрэрий дьон сылдьар бу аҕыйах хонуктаата научнай практическай конференция буолан бүттэ руководителлэр наһаа үчүгэйдик бэлэмнэммиттэр оҕолорун бэлэмнээбиттэр ону этиэххэ наада баар кэмигэр диэххэ да дьон алдьархай түмсэрин ол наһаа уосанна үлэ-хамнаска тиийэ дьон түмсэрэ алдьархай ыарахан балаһыанньаҕа дьон түмсэрэ наһаа наадалаах эбит уонна үлэ-хамнаска даҕаны ол биллэр эбит ол кэнники хоруйбуттарбын көрөбүн үксэ барыта дьон этиитэ
Боростуой дьон. Борос- это боростой, книга обычная дьон. М, Этиилэрэ наһаа үчүгэйдик айыы эбит. Уонна проблеманы аһаҕастык этэллэр эбит. мм, Аһа, ол проблемалары аһаҕастык этэллэрэ толобура. Үлэ хаамыыта эмиэ мм. көнөрүгэр, тупсарыгар эмиэ туһалаах буолла дии. Обычно хороҕор хайдах буолааччыный? Мындыгылан көрдөххө хороҕор Дьон этиэхтээх да эппэт курдук былааччыбата. Журналистика олох аһаҕас диэн баҕан холобур кириитика иһин өттүгэр эттэххэ аҥардастан кириитикалыыр эмиэ хайдыыр буолар. Мин холобура сороҕор в основном те сос пабликтарга да көрдөх хоннукпат. Үксэ барыта кириитикалааһын диваннай кириитиктар элбэх баҕайылар холобура. Наһаа үлэ баҕата үлэлэнэ турар. Онно хонук хас сыл иһигэр бу икки тыһыынча уон тоҕус сылтан тэҥнээтэххэ билиҥҥи билдистээх уонна олоччутаа билдистээх разницата сирдээх халаан курдук. Олороото үлэ-хамнас барбытын туохта буол. Ну
Онтон биһиги үлэбит это журналистар үлэлэрэ журналистар үлэлэрэ анна хэпке хырдатан тиэрдии буолла. Маннык бытын билген жарылык бытын наада.

Белай гарааһа аһа онтон буоллаҕына онтон буоллаҕына кэнники бэчээттэн тохтоон бараммын Мүлт Түмэн хаһыатыгар үлэлиирдьибитим. Былырыын. Ол онно иккитэ командировка баран Русьянаҕа уонна туохха дьылхайаан сайда. Ол онно ол атты где-то үс улуу Артик улуустарын көрөн көрдüm.

Эһу, ийэбэр баран ийэбин диим дуо? Э, биһиэхэ маннык хаампаттар ээ дииллэр. Аа дии Ийэ маннык хаамар буллун да туора буолбут буолар дииллэр. Дьону куттуугун диэн. Дьону куттаама мээнэ. Күнэн да дьаабилаан Туota эмиэ этим şey баа эми. Холкулар улаатамаллаан.
Холкулар аһы. Холкулар аһа. Туоҕа Абыйа нэһилиэгэ биир сүүчэкэйим буолуо орто орто нэһилиэк
аhaa уонна үс учаастактаах дальшбанайстахха дьооску диэн ону тиийдибит онно учаастагар буллаҕа школалаах эбиккэракай где-то уонча оҕо үөрэнэ ону биир эдэркээн боо оҕо саҥа үөрэҕин бүтэрэн кэлбит кыыс оҕо учууталлыы сылдьар. Мин журналистский буоларым быһыытынан иитэрим. Бу баччалаах сиргэ тоҕо иитэрээҥ? ИППТ кыбыстаһыстым холобура. Ханя, дойдубун оччо ким кэлэҕэйиннэрэ бэйэбэр утары ыйыт. Эдэркээн бу сирбиттэн таххабыт оҕо хаҥарара үчүгэй баай исиһиттэн үчүгэй аһа элбэхтэр да ыччаттар эдэр специалистары усуйанаах олобура бараһартым онно былырыын усуйанаҕа үлэлээбит кэмнэрбэр биир нэһилиэкэ тиийбитим билигин этием аата ким этэй казачи буолбатах казачи буолбатах усуяна нэһилиэгэ усуяна усуяна нэһилиэгэ онно кинилэр хэттуун бырыһын ыччат баар хэттуун бырыһы отут биэстэтигэр диэри ыччаттаах олороллор нэһилиэнньэтин өттө уомбарыгана отут биэстэргэ саастаах эдэр дьоҥҥо. А, Ону биир өттө суох диэн этиэххэ. Холобур, ити Арктика оройуоттартан уонна биири бэлиэтии көрдүм. Тыа хаһаайыстыбата суох оройуона арый депрессивнэй эбит. Онтон тыа хаһаайыстыбата баар оройуона, ол аата дьарыктах буоллар. Мгм. Бу илии, сэргэхтэр бу илии барытыгар кыттыгастыы, кыттыһа атыыллаат, уон үчүгэй, үчүгэйгэ тардыһаллар көстө өйдөнөр эбитин турда. Ол ити уратыта инньээтэ. Ону холоро үлэ эмиэ, үлэттэн эмиэ дьаххай тулуктаах эбит. Холоро иккиһи настроениета. Туох өттүттэн буолбатах. Но үлэлээх киһиэхэ диэн хассыҥытыйа быдан эрэллээх курдук көстөр эбит. Ол Усияны табаһыттарын иһин көстөн бу эдэр баа уолаттар бааллар. Сүүрбэттэн тахсыбыт оттоох иһин ол олор ииминнээх ол хасыҥы күннэргэ эрэллээхтэр ол үлэлэригэр баар. Орох бир хайаасайга сылдьарбар ынах сылгы уонна ынах сүөһү буолар кинилэр кинилэрэ основном эмиэ более эргэхтик олороллор ынах сүөһүлэрин иитэр буолаллар. Онтон Усьянам бу холобура табанынан олорор эбит. Ону холобура биирдии стадаҕа үс аҥаардыы тыһыынча табалаахтар эбит, нэһилиэккэ иккиин стадаҕаахтар эбит. Ол аата киһи тиһиттиин тыһыынча. Ол табалаах нэһилиэктэрэ Онон үчүгэй баҕайытык олороллор эбит диэн сэргээтэллэр Онтон үлэ үлэлэй үлэйин баар буолаата? Үлэ баар.
Үлэ да манна да баар. Мин үлэ баар буолла. Үлэ биһиэхэ арыт били үлэ баар эрээри үлэһит суох түгэннэр эмиэ бааллар буоллаҕа. Оннук баара буолуо да хоту. Хайдаҕа эбитэ буоллар. Холобура ол Сианалар буоллаҕына ото өрүстээх дьоннор хоту өрүстээхтэр үксүн балыгынан олороллор эбит дии.

Хэттэ ырыстылларга манна биһиги дэриминнэрбит оннук олох буолар буолуо. Ону үтүн онтукатыгар буоллаҕына онтукатынан үчүгэй баай. Отоммутун хараазын не кутабыт. Блин, отоммутун кутабыт.
Э, олох отон суоҕа барбытын кэннэ хайыахпыт. Отоммутун манна кутабыт. Бу эмиэ бэйэбит отоммут. Импровизация барыта. Да.
Атаах чугаһыгар үргэммит ото. Ол иһин амтана хата кэлэр эҥин. Харааз биллим мин. Сумай маннык кэлэхпит. Оннуналарына айыахпыт.
Аһаа, чоол халгы абыйга тиийдэхпитинэ Толору хааччыллыылаах дьиэлэр, таас дьиэлэр элбэхтэр бу. Абыйга уонна наһаа үчүгэйдик холобура билигин хайаан эрэллэр быһылаах миһэн аатахпына э, туризм өттө эмиэ Абыйга Шойбаадык хагалынан эрэ. Эй дьоннор сэҥээрэн Дьоннор тиийэллэр эбит. сэҥээрэн тиийэллэр эбит онно э, сис хайата диэн эмиэ киһилээх хайатын курдук эмиэ

Маннык баар буолааччы дии. Журналист киһи билэҕин буллум. Хороҕор киһи хайыккан аһарбат түгэннэрэ баар буолааччылар. Мин биэтиллиэхтээх, хайа эрэ өттүнэн хайда эрэ тахсыахтаах. Ол ону холобура мин аргыый прозанан уруйхатыым. Ол кэпсээн курдук лучших ханырытаан прямой эппэххэ хаһаайыстыба түөрэттэххинэ хоту түөр Стручков Василий диэн баар это Абыйабыйыгар. Мгм. Ону Хастаах киһи. Ону этэр кэлэн. Мин манна Абыйга тыа хаһаайыстыбата суох буолуон хайдах тэтэҕэйбэппин диир. Урут биһиги Абыйдар, например, диир, Мгм. «Э, Дьокуускай куорат этинэн хааччынан олорбут улууспут, оройуоммут диир. Тоҕо сэбиэскэй оройу саҕана. А, Билигин буоллаҕына Абыйга сүөһүтүн ахсааныттан аҕыйах. Уон кэбис. Биһинээр аҕыйах дуу? Лаппа аҕыйах буолла. Ол холобура ходуһаларын көрдөрбүттэрэ. Ол сүнтэ олох ходуһалар тыһынчанан гектардаах ходуһалар. Ону киһи аргаайдыгыттан хайык кэһэп боллон хайыннары кэһэп буолла атын шөдик толлахтарна хайда өтөт мен көрбүппүн кепсирки болла. Оны ол ол хайдыытын Оо, ити кэннэ ити ити эппитим миэхэ хотуһайдыы баар буолуох курдук дьэ ону эдэр уол баар этэ биин кытаасты Малашин Володя диэн Мгм. Владимир диэн ол буоллаҕына туохтан этэй Орто Халыматтан Абый уонна Орто Халыма кырдык дьиэти отучча үс сүүсчэкэ километр ыккарда мгм. расстояниета биир өттө Халыма өрүс устаатар биир өттө Мгм. Индигир өрүс устаатар бу ол Халыматтан кинилэр Ол уол уонна ол орто халымаҕа баар каннибаза сүүс сыл гына тыласпыта. Сүүс сыл гына тыласта уонна Орто Халыматтан Индигиир өрүскэ диэри, Белай Гараа диэри хатыы хаамтаран аҕаллар. Убаһалар барыта сүүс убаһаны. Үс күнү быһа аттаах уолаттар ааҕаллар. Оруобуна муус устар сүрбэһиттэ күнүгэр Билбэккэ сыллаахха испука үһүс сылын ыла турдаҕына оһылгыларбыт Абыйсэйигэр иттэннилэр. Да эмиэ туһун туһугар эмиэ оттон оннук оҥорботохпут дииллэр кинилэр. Аа, туохтаабатахтар.
Биһиэт ол күҥҥэ тиийиэхтээхпит диэн. Тоҕор оннук тиийэҕит. Ну тоҕор оннук тиийэн хаалла. Аны ол биһи кэлбит ол ыһылгылар өрүскэ таххабыт сирдэриттэн инди туота Белай гора бөһүөлэгэ сүүс километр эмиэ оруолунан. Туох расстояние-то барыта сүүс түһүүс балл аалбыппыт сүүс сылга кэлбитэ сүүс сылга уонна сүүс километр расстояние республика сүүс сылыгар үчүгэй баайдык аха онтон ол быйыл эмиэ көстөн кэпсэтэн дьыбытым Владимиры кытта этэҥҥэлэр диир оттон ити тыа хаһаайыстыбата арыый мөлтөөн тохотулуустарга мөлтөөн тухайдах ордук тыатааҕы өлбө аҕалбыт Оттон тыатааҕылар уже аҕыс дуу, тоҕус дуу сылгытын таппыттар үһү. Да.
Аһаан тоол тыатааҕылары кытта кисээ дьонун диэн кутааны диэххэ Мм. Эн? Мм. А так иһин биир баҕа санаан туоллаҕа дии наһаа хоту барар дии. дии. Оттоннук буоллаа. Тоҕо эрэ? Онтон холобура эһэ былырыын биир хайа сыйга сылдьыбытым. Эһэ хайаҕа. Эһэ хайа диэн былыргыта туох диир баар. Тоҕо дии? Хаайыыттын. Туох буолла? Хорҕолдьун хостууллар эбит онно хаайылаахтарынан. Ол онно бараһындьыбытын барахсаттар онно хайдах олорбуттарын хаайылаахтар хайдах условия олорбуттарын музейдаахтар эбит. Контрольдарга көрдөрбүттэрэ ол. Оо, ону ол били таас буолла. Таас тэллэх бу хайа буолла. Оноо хаатынка биэртэлээх киллэр эбит. Утуйдара буоллаҕына ол хаатыҥкалары аҕыйахта кэптилэр да илэйэ хаалар эбит ону туох оҥостоллор эбит уллуҥа ону музейга турар маһынан аһа маһынан уонна туох тугунан туох резина халыҥ эбэтэр туох туох лента резината эбэтэр тимиринэн оҥороллор үһү башинаҕа. Ону ол сүүһүнэн тыһыынчанан хаайылаах ол тимир уллуҥуохтаах хаамар тыаһын представляйдаах буруй ол быстымныга минус алты он градус. Билин да даҕа дьэ. Билин даҕаны ханаар иһиллэр. Аа, дии да. Иван Арбитейн барахсан онно баран кырдык тыына быстаахтаабыт эбит. Э. Оқырҕоочу хостооһунугар оқуом ба шахта бар эбит олунна. Ол эһэ хайаҕа билигин оттон дэриэбинэ тохтоон эрэр дэриэбинэ биэһинчэ киһилээх сөптөөх былыргы сарыш дьыллар олороллор эбит
сойу тустар
тушис буолуо эппит арый туо булугун кэнники тулугу ниет табартын жарлаехпит
туспа гарнир курдук уонна
Вася, ити туоххар хоһоон, проза, это литература эйгэтигэр кэпсэттэххэ? Хайдах инитиэ албыккын итиэйиэҕэ?
Билбэтим эти биитэрэ кэлбитэ. Оҕо саастан баары да оннук баҕаһына

Хас саастааххын ынна? Тоҕус саастаахпын буолуо да. Мгм. Тоҕус саастаахпын ол эм, туохтар куонкурус ыытар буоллулар оскуола. Мгм. Бэйэм школа- Мутаах школа. Мутаах школата хоһоон айыыга сэрии тиэматыгар диэбитим. М, Аны билбэппин бу хоһоон хайдах орулларын эһэбэр тиийдим. Эһэм баарыччыларга хоһоон хайдах сурулларын көрдөрдө. «Рифма, ритма хайдах суруйуохтаа?» Эһэҥ хоһоон суруйар эбит. Хоһоон суруйбаппыт кини. Хос үөрэттэ. Хайдах суруллуохтаах көрдөрдө. Быраабылатын, основной быраабылатын. Ол онтон ылан баран оттон хайаатаабыт. Биир хоһоону суруйан көрдүм. Ритмата хайдах да түбэспэт.

Киевата хаҕын суруйга холонор дии хайдары. Оннук быһылааҕа.
Онтон буоллаҕына тоҕо эрэ кимиэхэ эрэ тахсар, кимиэхэ эрэ тахсыбат курдук дии. Оннук курдук буолар аһы.
Билигин холобура ол суруйар оҕолорун суруйаллара буолуо дуу, саһайдьаллар, э саһан кистээн суруйаллара буолуо дуу баҕа. Үгүс киһиттэн иһиттим эти, оҕо сылдьан суруйар этибит. Оттон баар оҕо кэмҥэ баар оннук кэлэрэ буолуо оҕо үксү киһиэхэ үксүгэр. Ото хаалааччыта билбэтим кэнники өттө олоххо олох сүпсүлгэнэ күннээх үпсүлгэнэ кыһалҕата элбэх. Онно баар арыллыах да талаан арыллыбакка да хаалбыккын биһиэхэттэн билиэхтиин манна олорор төрдьөммүт. Мм.
Эйиэхэ ордук хайдах момеҥҥа кэлээччиний муза? Муза дии. муза дии. муза билбэтим хайдах. Аһан баҕар кэлэн аһан баҕар кэлиэн Дьиҥ сөп.
утуйуоттаххына кэлэн тур. Э, оннук Оттон аһан- туран үлүһүрүйэн кэлэн бараллар Вот иһин тиэмэ иһин таххар холобура маннык тиэмэ хоруйуохха баар эбит. Эбэтэр тыл киирэн кэлиэн сөп. Үчүгэй баҕайы туолар эһэттээх баайы тыл. Ол тула үчүгэй тыллары мунньуохха эһэт холобура. Өстөөх тыллары. эбэтэр полностью текст атаххан кэлиэн сөп диэбиттэр. Хайдах тахтарыттан булла. Мин ол улахан туох маститы поэт буолбатах буолла. Күннээҕи олоҕум, күннээҕи олох дьон кыһалҕатын, дьон үөрүүтүн, кыһалҕатын төкөлүүнэн диэххэ дьон тематын дьери уонна. Таптал тематын наһаа уйаатаабаппын, остонньоммуттан күннээҕинэн Иннээҕи көлүөнэм, көлүөнэм толкуйун уһуруйаатым. Мин көлүөнэм бу хайдах, билиҥҥи олоххо хайдах буолуохтааҕый, хайдах көрүөхтээҕий диэн олону ордук батыһаатым. Оттон таптал диэн оттон улахан поэттарга баара буолуо тапталы уһуруйар, тапталы хорсун киһи уһуруйар буолуо. Оттон основном тапталы Дьэ мин санаабар тапталы бүөбэйдиэххэ наадын. Наһаа аһаҕастык ыппакка оттон арыый кистээн да диэбэккэ холобура бүөбэйдиэ оҕус дии дьиэххэ наада. Оччоҕуна баҕар таптал үөрүүлээх буол үөрүүлээх буолуон сөп эбитэ дии. Оттон

Уһуруйар ыччаттар эн кыргыттар уолаттар чэ ордук уолаттар интэриэһинэйдэр.
Уолаттар дии, уолаттар өттүн баҕар бааллара буолуо мин уһу бу диэн билбэт. Атаа кыргыттар бааллар. Үчүгэй баай суруйу. Холобура Андреева Машаны ылан көрүҥ. Мария, то есть. Маша диэн диэбитим. Марина Иванковна холобуранаа үчүгэйдик суруйуохтун. Уонна дьэ ол таптал кыыс дьахтар киһи таптала хайдах буолуохтааҕына үчүгэйдик суруйуохтара. Ол ити Блин арый уолаттартан патриотическай соҕус тыыннаах хоһооннор даҕаны кэпсээннэр даҕаны наадалар быһыылаах наадалар курдук. Уонна ол өйөбүллээх буолара буоллар үчүгэй буолбутун. Уруккулары урукку инники уһуйааччыларын көрдөххөттөн уһуйааччы буоллахха хамнастаахтар эбит. Били уһуйааччы буоллахха кинигэ бардаҕына хамнастанаҕын

Отоло хоруйбаппын диэбэппин, хоруйан дьон Ол кинигэлэри холобура хайаан оччо байбатаҕын диye. Э, ух тыына.
Оччоҕуна ити хоруйуугар туох эмит былааннааххын, толкуйдааххын дуу? Ото хоруйуубар улахан ух хайдах тахханынан көстөн иһиэ. Антон аргаадык баҕар хооннорум ол ин түмүлүннэ диэхинэ хооннорум уон бес сыл аха таһаарбытым классыгиһым Оонньуу хомунньу дьиэтэ уже иһиттэ ырааттаҕа дии бастаан буолла тоҕо тухары эмиэ уурулунна хоһооннорун баҕар архаайдык эмиэ кириэкэнэн таһаарыахпыттан баҕаһын аала билигин арыый музейга экскурсияҕа экскурсоводунан үлэлиибин ол иһин арыый экскурсия түһүн баран иһэрим Аны миин туризм арыый приоритет курдук буолла Горнайга. Ону холобура иимин экскурсионнай туризм диэҥҥин токуйдаан эрэбин. Ону холобура нэһилиэктэргэ бу ыта киирдэрииниин үөрэтиинэн билиҥ пока дьарыктаһар дьонтон кэнники гайд көлөөрүн таһаарыахпыт Үчүгэй баатык олоннук таһаарыахпын баҕарабын. Баҕа санаа баар буоллун. Баҕа санаалаахпын биһиги главное. Именно нэһилиэктэр диэн бу туризм айаннарарга бу туох хайдах холобура сүрүн бэйэм дойдубун бытаалаан көрүөххэ да Боролааһын. Иннэ холобура Хэмэн Сопрон Даниловтар Боролааһыгар төрөөбүттэрэ. Афанасий Осипов үөрэммитэ. Такай история буллабат да. Ону таһынан Бор Дурдума сэһэрии сылларыгар үлэлээбитэ да буолуон. Чөрбөн төрт сылтан биэһин төрт сылга төһөлөөн элбэх киһини тыыннаах хаалларбыта буолуо дии холобура. Ол онно холобура дьоҥҥо кэпсиир ол историятын эмиэ наадалаах диэҕим ыччакка. Баҕар онтун эбитэ духайдаабыт билиэм холобура э, туохпат Мытаахха, например, отут оҕо опекаа баар. Холобура ини куруук бору кытта бор детдомун кытта хандыыра куруук хайыыбына

инник хаалан туһалыыр. Туоһу буолла. Общество улахан туоһу буолла. Үлүгэрдээх оҕолору иитии диэн оҕону иитиһаамай улахан мин санаабар туох диэбин эппиэтинэс буолар. Ону эппиэтинэс ылынар эмиэ хорсун санаалаах иилылар. Батта Вася бэйэтэ үс оҕолоох, элбэх оҕолоох аҕа. Икки кыыс биир уол дии. Икки кыыс биир уол. Ас оскуолаҕа бар, бардылар этэ баттан? Икким оскуола, биирим лиса.
Кыран уол. Кыран уол.

Эйиин баҕа баар гынан барда. Оҕо ылынар оҕолунар, ылыммат оҕолуммат буолар. Онно оттон мин санаабар өскөтүн тылга үчүгэйдик болҕомтону уурдахха кэнники киһи бэйэтэ сыстар эбит. Тоҕо диэтэххэ наһаа албаккат буолар дьоно көрүстүм. Сыстар сааһа кэлэр.
Сыстар сааһа кэлэр эбит.
Нууччалыы иитиллэн иитиллэн маан билигин саха тылыгар төннүбүт ыччатка бэйэн да баар. Элбэх тыл бар. Холобура куоракка да буоллу. Ордук куоракка даже оннук буолла диэн. Куоракка ордук элбэх элбэхтик хайыыллар дьахтар оҕом туураллар диэн саха тылыгар оҕо сахалыы саҥарарыгар буоллунбат да эппитин араардыбыт
убаһа тэмиинигитэ булан наша богате амнаас тобто еще и быһыла амнаас
ыланнык хайаан бараммыт
хоторон бараммыт, аны салгыы туохтарбытын овощеларбытын хайыыбыт

Аны хаҕалааһын буллаҕа дилэр да. Хайы? Хата аһыҥы аныгы олоҕу кытта тэҥҥэ хардыылыы сатыыбыт буллаҕа дии. Оннук буолла. Хаалан хаалбакка. Оннук. Хаамый тугу хастыыргын сөбүлүгүн өччөҕүнэ хаамый олох табыллар бүлүүдэн. Эт. Ээ.
Ити буолаат, миин, миин шыйбатыгар стандарт
киһи киһи ыраастаан муну холобура дьон Маппый, Кириллин Маппый диэн баар биһиэхэ оҕонньор. Миинээх кустуу, э, оттуу таба. Ону уола кустаан аҕалбыт куспутун буһарар. Ол ырааттааҕы уһуйбучча ыйаан биир куһу чай диэтэ үчүгэн чаас буһарар эбит. Ну мин ханна даҕаны инник куһу холобура амсайым. Олох оонньоон эттэ уонтан такалаах оонньоон. Ушей гынарга. Ушей гынар этэ.
Кыма мен аны куһу ханна да амсайа диэккин холобура. Аннык оннук минньигэс куһу ханна да амсайым. Бу хайда буһарарын билбэппин но, а чүй кустаах дигин буһарар. Мин холобура мин холобура ийэм киэнэ холобура Ыһыарлаах оборотун ийэм эрэ киэнэ сыылы Ыһыарлаах оборуттан ийэм эрэ киэнэ диир холобура. Уонна ийэм буһарбыт соботун холобура араазы билэбин. Билэҕин диэн.
Билэбин ээ.
Ким буһарбытын ким буһарбатаҕын билэбин.

наһаа эрэйдээхтик буолбакка наһаа судургутук аһыан баҕарар быһалар олору бу биһи маннык переправалаан тустаан тумалаан биэрдэхпитинэ оччо иэбэттэр оҕолор онтон боростуой холобурун иини оҥорон биэрдэхпитинэ петролобут дьалдьайыыны дииллэр кини ордук оҕо бэйэтэ оннук хайдах ол сыана Наадыйа правалаах тайын олоххо үлэлээбэт үһү, быһа баалаабакка. Сөпкө бомоннук бүттэ. Аһа, сөпкө дьэ. Чэ бу курдук биһиги биир отут мүнүүтэ иһигэр үчүгэй баайы бу Хаҥа дьыллааҕы бүлүүдэлэри астаатыбыт. Ото Вася астаатаҕа дии.

Мгм. лук, эт уонна отон. Мгм. Ну и перец уонна по вкусу булах. И Дьэ, все. Чэ, аһаппыккар инньэ кэлэн бар сынаан. аһаппыккар кэлэн барбыккар Аха. махтал. Өссө даҕаны тема көһүннэҕинэ биир Ну, студиябытыгар кэлэн ыалдьытаар. Путешествие Дьэ, дьэ, пока пока-ларын ларын. көрсүөххэ диэри. Мгм.